Aa ɛyɛ adeɛ a yɛnya yɛ maame wɔ hanom ɛyɛ adeɛ a yɛ maame ɔno na ɔdi aa yɛ nana Kwame Ahen akyi na ɔno na da biara ɔsosɔ ne mu nkra nkra deɛ ohia biara no ɔno ara na ɔyɛ deɛ ɔboaboa no ma no yɛ nti yɛnya yɛ maame wɔ ha yi yɛpɛ sɛ ne ne twe nkɔmmɔ baako mmienu bi na deɛ ɔwɔ ka no nso wɔtumi aka akyerɛ the fablo zone etiefoɔ mama yɛn wakɔ awa yɛgya o na mpakyɛw aa. Wo na wodi yɛn Nana Kwame Ahe akyi? Mpakyɛ ae, me na medi n'akyi.
Na wo ara na woboaboa no ma no yɛ ne biribiara?
Meaa o, me ara na meboaboa no ara. Me maame na na ɛhwɛ no. Me mete Nkran, me maame na na ɛhwɛ no a, me maame awu. Ɔde ahomteɛ awu agya no bɛyɛ twelve years as biribi sei, ɛnna me nso mebɛtoaa so. Tumi ara na abɛtɔ saa bere yi. Ok, na mpatwo yesu sa no yɛte nsɛm bi sɛ yɛ nana bɔɔ bi wɔ asɛk Cote d'Ivoire man mu ɛna obi de aduro bi kɔhyɛ baabi na ɔkɔ yi yɛ nsɛm no deɛ yɛn yɛn ne yesu sa yɛn mu sɛ na ɔmo nwu yɛn mpo na ɔmo nwu yɛn nti yɛnya wɔn sɛ sisi ɛna nanya deɛ obetumi akasa akyerɛkyerɛ mu nti yɛpɛ sɛ nka Deɛ ɛsii yɛ biara no, wobɛtumi anka bɔ no tɔfa ma yɛn na yɛn amanfoɔ nso nhu adɔeɛ a ɔyɛ maa Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Yoo me nua bɛma deɛ yɛfrɛ no Kwame Ahi Kumasi deɛ kɔtɔkɔfoɔ deɛ deɛ ɔnni mu no no na ɔyɛ hɔhoɔ anaasɛ bibi saa obiara nni mu no sɛdeɛ ɔne kɔtɔkɔ si teɛ nti one day bi a Abidjanfoɔ ne ɛyi kɔtɔkɔfoɔ bɔ match no ɔso ɔwɔ saa na akwadaa bi sɛ akwadaa bɛyɛ akwadaa bi ɔbɛka kyerɛ no sɛ ɛɛ Abidjanfoɔ no deɛ aduro abɛhyɛ ha Ti akora koro no. Ɛyɛ nkorɔfoɔ no pole no mu anaa kɔtɔkɔ pole no mu? Ɛnyɛ nkorɔfoɔ pole no mu. Ɛyɛ me sɛ gate no akyi hɔ. Ɛnyɛ inside hɔ. Ahaa okay okay okay. Mm na me ankasa manhu baabi pɔtee. Ɔse akora no bɛkyerɛɛ no no na ɔkɔ ampa ara ɔkɔ faa sekan tutuui a na ɔhu aduro no na ɔhyee no. Okay nti nyɛ sɛ ɔtu hyɛ ne ho anaasɛ ɔyi hyɛ ne bɔtɔ mu ɔhyee no. Bɛɛbi ɔtuui ara na ɔde gu ɔde to hɔ nom. Ɔse yɛabɔ no tɔfa bi. Ɔtoe ara na ɔde guu hɔ na ɔde kerosene guu so de manches sɔɔ mu na ɛhyeeɛ. Ɛnna nkurɔfoɔ bɔ dede yeeyee, yeeyee, so wahu. Ɛnna adeɛ no, Mimi duruu hɔ na adeɛ no ahye, na wɔbɛfrɛɛ me. Nti Mimi duruu hɔ na adeɛ no ahye awie wɔ gate no akyi, so wahu. Na mennim sɛ inside na ɔkɔtuu no bɛtoo hɔnom deɛ a, ɛnna ɔhyee no deɛ a, Mimi duruu hɔ na adeɛ no ahye. Ntsi wɔn mo kɔɔ hɔ nom so kɔ bɔɔ bɔɔl no baa yɛ no week no hɔ nom saa ɔyɛ taxi driver ɔyɛ taxi driver ntsi ɔse wapɔn bɛyɛ ten thirty hɔ no ɔba fie na maame bi egyina no sɛ ɔnfa no nkɔ aboabo ɛna ɔse wapɔn ɔna maame no se ɔpa ne kyɛw na ɔse mmea mfa nkɔ nti ɔde ɔde maame no tena kaa no mu no a wɔn kɔ no kagye tia soro hɔ wɔn foro popɔ no na maame no se onyina no nkɔtɔ aduane ma n'ani. Ɛna ɔsi, o oh, maame wo gyina kagye tia wɔanya bi, wɔantɔ aduane ha, ti mewɔ mo sika yi mo gye. Ɔde mo no maa no pɛ na ɔsi kɔtɔ nsuo ka ho. Ti ɔsi yɛ na ɔkɔtɔ nsuo no. Kɔtɔ nsuo no baeɛ a ɔsɔɔ kaa no mu ara pɛ na ɔtɔɔ fam, wɔahu biribiara bi mu. Ee, patwa wei yɛ afe bɛn saa? Date no deɛ ana me de me da akɔtɔkɔfoɔ no bɔɔ match no. Wɔn bɔɔ saa ma no week time. na asɛm no siiɛ. Asɛm no siiɛ.
Nti Nyame anim no, yɛde no kyini papa. Nti yɛtam no kɔɔ Kɔmfanɔkye. Nti yɛkɔɔeɛ no, na ɛyɛ den. Deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ biara, wɔyɛe. Nti akyire yi, dɔkta no a ɔhwɛɛ no, ɔno ara mpo na ɛkyerɛɛ me baabi na mede no kɔɔeɛ. Me ne me maame, yɛde no kɔɔeɛ, yɛde no kɔɔeɛ. Maame no starte sɛ ɔrehwɛ no ara pɛ na maame no, anwummerɛ bi, obi de abaa bɔɔ ne kɔ akyi wɔ sunsum mu. Saa na maame no wuiɛ. Maame no wuiɛ no, deɛ wahwɛ me nua no ama no aduru no, ɔsaa mmoae. Ɛyɛ te sɛ deɛ ɛde no baeɛ no, fresh na ɛde no baeɛ no. Nti me ne maame deɛ, yɛdwen sɛ me nua no ho nti na yɛaku maame no. Because sɛdeɛ adeɛ no si yɛeɛ no, yɛdeɛ yɛhui. Ɔhu. Hmm, nti ɛno akyire no yɛde ne nante yɛde ne nante brɛe sɛ obi even obi koraa ba ɛba yɛ hɔ bɛka kyerɛ sɛ ɔde ne bɛkɔ baabi na wobɛtɔ no a nipa korɔ kɔ a wɔma sɛ nipa korɔ no kɔ a ne yɛaka kyerɛ sɛ sɛ yɛhwɛ no yareɛ no a ɛbɛba no ɔno no so sɛ me nam de ne bɛkɔ saa deɛ baabi a ɔde ne kɔ no a yareɛ no bɛba ɔno no so na wobɛba biem sɛ ɔmfa no nkɔ nti saa nipa mmiɛnsa na ɔwɔ ɔhene bi adamfoɔ Ɔhene bɛhunu no apɛ na ɔse, Ah, mama monka mo akoma nto yam ahe ne ho bɛtɔ no? Papa no kɔɛ, wamma biem na ɔkɔka kyerɛɛ kɔtɔkɔ lady baako sɛ baabi a ɔkɔɛ no ɛse sɛ yɛhwɛ ahe a yadeɛ no bɛba no so. Na yɛsɛ akɔyɛ nnipa mmiɛnsa na wɔkaa saa asɛm no. Nti afei na obiara ɛmmoa yɛ sɛ ɔde Yɛde no bɛkɔ baabi nti yɛn ara na yɛde no nam saa nti deɛ ɛyɛ yie paa ni o deɛ ɛyɛ yie paa ne sɛ wɔtena ase sɛ wɔamoa na deɛ yɛkɔpɛ hwiri bi na yɛde no tena mu nti woba ne yɛte stadium yɛatena stadium akyɛ paa yɛte stadium ne yɛ nketenkete nketenkete so ahyɛ fam hɔ hmm. ɛhɔ a ne yɛteɛ ne yɛne filling station no hwɛ anim ɛhɔ a ne yɛteɛ a yɛde nyinyiniɛ na wei deɛ nti a yɛabɛsua fie ha no ɔfa Yɛ fiewura no, ne mma no anyinyini, wɔn se, Sabe wɔtoɔ no, ho ayɛ ahomte papa, pampers yi ama bɔne yi. Sɛ mobɛkɔ na mede bɛkɔtoɔ no, bɛyɛ kakra ɔbɛworo. Hwɛ ne yam ketekete yi, ɛtumi kɔ tɔlɛte saa sɛ ɛno na wɔn de yɛn no ɔfa. Ne nsɛm nyinaa na ɛka, ɛyɛ afidie so. Wɔba na wɔworo agu hɔ, na wɔde ayɛ na aho basaa nti no fie hɔfoɔ no, maame no mma no sɛ wɔn ntumi ne ne ntena fie hɔ bio. Nti na me so mempɛ sɛ mɛkɔ stadium akɔ han dan a trouble biara bɛba bi mu. Nti na ɛma mebɛpɛ dan wɔ ha no. Na matena stadium dedaada na ha na nka mebɛtena. Ɔfa, yɛbaa ha koraa light ni hɔ. Yɛsɛ wɔn de ka yɛtwitwa mu. Yɛbaa wɔn yɛ tam koraa so. Yɛbaa ɛyi eh, March. Six March na last year na yɛbaa ha. Sɛ wɔn. Asɛm de awerɛho paa. Ɔfa sɛ sɛ deɛ sɛ yɛgye mu kama yɛ kɛseɛ sei. Yɛgyaa mu. Medwene ho a, na ɛtɔrɔ bi a, sɛ duru anɔpa anaasɛ mekɔyɛ ne ho adwuma a, na mesu. Na mesu. Megyina hɔ saa mese a mɛyɛ ne dɛn na masɛ agyae. Nti sɛ me nua asɛm yɛka sɛ yɛka a yɛnwie nnɛ. Ɔho. Nti yɛbɛfa ne sɛ yaa na sesei deɛ na menni anidasoɔ biara sɛ kɔtɔkɔfoɔ bɛtumi abɛyɛ saa deɛ because saa ta no a mepɛ saa mmoa no. Mannya, nti m'adwene deɛ ɛnni hɔ baabiara. Na mpakyɛw biribi sei baeɛ no kɔ kɔmpanifoɔ bi. Wɔn a na menim wɔn no, menim wɔn deɛ mebɔɔ wɔn amaneɛ no, wɔn amfiri me. Metumi firi nante firi Komfanochi ba kurom ba man baako hɔ sɛ yɛse yɛnkɔtɔ aduro, yɛsika asa, wɔn a ebi. Saa tam no so a me nua no kasaeɛ no, ɔkaa sɛ ne sika bi wɔ kɔtɔkɔfoɔ no hɔ, nti menkɔ saa panin no hɔ, mekɔ a ɔbɛma me bi ne yɛde akɔtɔ aduro no. Menanteeɛ ara nti ɛfiri hɔ yɛankɔ wɔn hɔ biom. Yɛankɔ wɔn hɔ biom nti na menni anidaso paa sɛ bɛyɛ two weeks ni a Light FM foɔ frɛ me bisaa me saa asɛm wei a ampa wɔn baeɛ no a ɛnnɛ Duam abɛyɛ adɔeɛ sei ama me no, me ho adwiri me, me nua no koraa mpo no, sɛ ɔkyena na ɔbɛwu koraa a, sɛbesɛbe, ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛwu. Hwɛ seesei a n'ani gye agye ne ahoɔden bi a wanya. Ɛnyɛ, ɔte kotoko dinn no koraa no, mese, atare no a, oh, atare no a ɛhyɛ no seesei a no koraa, mese sɛ me nua no bɛwu ɔkyena koraa a, ɔbɛdi bosome ansa na wawu. Ɔnwu. Woahu sɛ ne ho ayɛ, bisa bra baako no a da no wɔn baeɛ no, ne nsa no koraa ɔntumi mpagya. Ontumi nyɛ hwee a motumi kukuru no abɛsi ha sei mu a ɔreyɛ sei. Nti meda Nyankopɔn ase ɛda mu nyinaa mo ase kɔtɔkɔfoɔ meda mo ase da mo ase da mo ase mehu nea menka. Nyame nhyira mo baabi a obi afiri biara baeɛ bia ɔmfa no nkɔduru asomdwoeɛ mu na mmom deɛ meka kyerɛ kɔtɔkɔ ladies ne mpanimfoɔ sɛ sɛsi a moahu ma mo nyini mma mesrɛ mo sɛ thousand koraa na obiara bɛnya a ɔmfa ma no mfa ntɔ aduane ni. Mepanekyɛw sika a mode adom me yi Yalevance na sa three months ni na ansa me se mpo maka kyɛ me sɛ sɛ nka ɔmpɛ bi mmra nti meti bi akotua na kyɛ sɛ wadaa ma me koraa me ho atɔ me nti meda mo ase paa nyame nhyira mo ne da biara mo nkae mo wɔ fa yi wate ɛne mo nanan meda mo mpakyɛ wode sɛn mede nana ama kwan du nana ama kwan du mm, yo yɛ adom ɛda ase ɛda ase paa sɛ ɔne atwetwe nkɔm nyame nka mo okay